Salam mähriban tomaşaçylarym mähriban ýaşlar meniň kanalyma geleniňiz üçin köp köp sag boluň. Mähriban ýaşlar geçen wideolarymyň birinde men size kakmajyň bişirilişini görkezipdim bu gün bolsa kakmajyň gök önümler bilen bile bişirilişini size birin birin görkezmegi makul bildim. Kakmajy islendik etden etseň bolýar. Hatda tawugyň etindenem edip bilersiňiz. Geliň onda başdan başlaýlyň. Ilki eti ýukarak kesip, ýagny kaklap, duzlap taýýarlap goýmaly. Gaýyn enem pahyr elmydama eti köpräk kaklap, duzlap, doňduryjyda saklardy. Çünki biz tarapda myhman gelen badyna çaýyň ýanyndan kakmaç ýa-da kotlet daglap berilýär. Duzlanan etem näçe doňsa-da bir-birine ýapyşýan däldir. Sajyň düýbüni ýapar ýaly ölçegde günebakar ýagyny goýdum. Islän ýagyňyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Mal ýaga, onda-da misgi ýagyna bişirseňiz has tagamly bolýandyr. Sajygyň aşagyny ýakyp, ýagyň gyzmasyna garaşyp oturmany, indi şu görnüşde sajygyň düýbüne etleri ýerleşdirmeli. Etleri bir-birine ýakynrak, dykybrak ýerleşdireniň zyýany ýokdur. Sebäbi et bişýän wagty kiçelýär. Indi bolsa gapagyny ýapyp, petdejik ýanýan otda suwuny çekýänçä buglap bişirmeli. Aram-aram gapagyny açyp barlap garyşdyryp dursaňyzam bolar. Muny men etiniň gowja ýumşajyk bolup bişmesi üçin edýärin. Eger ýaşajyk malyň, ýagny tokaljygyň ýa çebşirigiň ýa-da towugyň eti bolsa onda göni Gyzardyberseňizem bolar. Ine, görşüňiz ýaly, suwuny çekip başlady. Eger etiňiz bişmedik bolsa, ýene-de birazajyk suw guýup, bişýänçä ýene-de buglasaňyz bolar. Meň etim bişdi. Indi iki gapdalynam ýaga daglap gyzartmaly. Oduny bolsa, tä kakmaç taýýar bolýança üýtgedemok, şol pegtejikligine goýýaryn. Suwuny çekenden soňra kakmajy gyzartýan wagtyňyz gazanyň ýanyndan aýrylmaň. Sebäbi ýanmagy mümkin. Ýansa-da hem tagamy üýtgär hem-de saglygyňyza zyýanlydyr. Mähriban ýaşlar aslynda ähli nahary pesejik otda bişirmegi maslahat berýärin. Şeýtseňiz naharyňyz tiňe bişer, ýumşajyk bolar hem tagamly bolar. Ine, mähribanlar, kakmaç taýýar boldy. Eger gök önüm goşmajak bolsaňyz, onda sudurşyna alyp, üstüne soganjyk, gök otlardan sepeläp iýermeli. Indi owadan bolup gyzardy. Indi öňünden dograp taýýarlap goýan gök önümlerimizi goşubermeli. Sogan hem-de sarymsak atdym. Eger bar bolsa, bolgar burçam atsaňyz tagamly bolýar. Birazajyk gawurmyşlasaňyz bolar, ýöne ýakmaly däl. Indi pomidor atdym. Pomidory pitini atsaňyzam bolar. Ýöne daşyny artsaňyz gowy bolýar. Men iki bölüp atdym. Indi kartoşka öz islän görnüşiňizde kesip bilersiňiz. Indi bolsa ajysy aýrylar ýaly dograp duzly suwa salyp goýan badamjanlarymy salýaryn. Badamjanyň ýa-da kartoşkanyň haýsam bolsa birini goşmanam bilersiňiz ýa-da Öz halaýan başga gök önümleriňizem goşup bilersiňiz. Indi bolsa gapagyny ýapyp gök önümlerini bişirmeli. Oduny üýtgedemok, öňki durşuna dur. Düýbi ýanmaz ýaly aram-aram gapagyny açyp barlap durmaly. Tä gök önümleri bişýänçä garmasaňyzam bolar. Ýöne men birazajyk gardym. Esasy zat, kartoşkasy, badamjany, awranmany şu turşuna dursa owadan bolýar. Şoň üçinem emaý bilen çalarak garyşdyrdym. Kartoşkasy, badamjany pişende nahar taýýar bolýar. Ine, mähriban tomaşaçylarym, gök önümli, has dogrusy, kartoşkaly, badamjanly kakmajymyz taýýar. Gök önümleri awranmaz ýaly, pitinjek bolar ýaly gaba şu görnüşde guýdum. Ine, bu biziň hemmämiziň gowy görýän naharymyzdyr. Mähribanlar, işdäňiz açyk bolsun! Düşünmeýän ýerleriňizi ýa-da haýsy naharyň bişirilişini görmek isleýän bolsaňyz, teswirlerde ýazyň. Meni goldap, laýk goýsaňyz ýa-da agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolsaňyz, onda sizden örän hoşal bolardym. Indiki wideolamda ýagşy günlerde saglykda görüşýänçäk hoş sag boluň. Goý Beýik Biribar siziň her biriňizi öz penasynda aman saklasyn.